Сәлам дуслар! Көннәрне төнгә ялгап, яуган яңгырлар тәмам үзәккә үтте бу көннәрдә. Менә шулай кибеттән кибеткә йөреп, үзеңә булса нинди дә яңа кием алсаң гына инде. Шыксыз һава торышы ниндидер менә Эшкә булган кәефне дә төшерде. Өйләрдәге салкынлык күңел яраларын кузгатып, янәдән әллә нинди борчулар китереп чыгарды. Ике бала анасы Венера ханым да психолог киңәшенә мөхтаҗ. Ханым, сезне миңа нинди сәбәпләр алып килде? Менә беләсезме? Мин 15 ел ир белән яшәгән хатын, минем ике балам бар. Ләкин менә төрле сәбәпләр була бит инде тормышта. Минем инде бу очрак бу. Минем өчен бик авыр мәсьәлә, сезгә менә килүем дә сәбәбе шулдырдыр, чөнки мин үземә җавап таба алмыйм бу сорауга. Һәм инде унбиш ел яшәгәч, мин инде ирем белән аерылышырга булдым. Безнең холык лар, бәлки, туры килеп бетмидер дип әйтергә була. Безнең инде тормышка карашыбыз Төрлечәрәк дип әйтергә була. Һәм инде менә сез ике бала бар, ике бала булу да бик авыр инде ул әтидән аерып алып китәргә. Ләкин шуңа карамастан менә шушындый адым ясадым һәм инде менә сездән киңәш сорар идем. Бу очракта миңа нәрсә эшләргә, ничек үземне тотарга, ничек балаларымны тынычландырырга?
Ә, дөньяда әдәм баласы тигез юлдан гына бармый. Кавышулар бар, аерышулар бар, табышулар бар, югалтулар бар. Аерышу инде ул бик авыр. Хатын кыз өчен бигрәк тә. Чөнки хатын кыз ул эмоциональ яктан э, күбрәк э, тәэсир итә хатын кызга. Ират инде ул ул аң белән, ә хатын кыз эмоция белән ала. Шуңа күрә башта хатын кыз җылый, Үз-үзен күралмый башлый, ирен күралмый башлый. Дөньяның яме бетә, тәме бетә. Э, инде ул гаепли башлый. Безнең башта төрле ночар уйлар килә. Үзегез генә калырга тырышмагыз. Менә миңа килеп сез дөрес эшләгәнсез. Кайбер кешеләр үз-үзенә бикләнеп, Хәр вакыт башларында төрле уйлар була. Уйларның да начары. Ул начар уйлар ятканда да, торганда да һәрвакыт кешенең белән бергә, ул аны куып җибәрә алмый. Шул уйлар аркасында кеше төшенкелеккә бирелә. Инде төшенкелеккә бирелү, төрле уйлар, йокысызлык, аппетиты югала. Шуннан соң кеше чиргә сабыша. Шуңа күрә әле бит әле хатын-кыз ул, хатын-кыз гына түгел, әни кеше дә. Үз-үзеңә бикләнмәскә кирәк. туганнарыңа, дусларыңа мөрәҗәгать итәргә кирәк. Алар һәр вакытта дөрес фикер бирмәсәләр дә, ниндидер сиңа этәргеч ясыйлар. Табигать тарафыннан хатын-кызга көч күп бирелгән. Ә, шуңа күрә туктап калмаска, куркып калмаска, балалар өчен үз-үзеңә э, ответственность дип әйтәбез инде русча әйткәндә, алып дальше яшәргә кирәк. Тырышырга кирәк. Бер вакытта балаларга әтиегез начар дип әйтергә ярамый. Аларга аңлатырга кирәк. Балалар алар бик яхшы укытучылар, алар аңлыйлар беләләр. Э, кайбер семьяда әтисен хурлый башлыйлар, алар белән э, күрешергә рөхсәт итмиләр. Ничек кенә булса да ул аларга әти булып кала. Шуңа күрә үзегезгә дә төпле фикер белән, э, аек аң белән Үз-үзеңә кулга алып, үз-үзеңә терәк булып, башкаларга дан киңәш сорап э, тормышны дәвам итәргә кирәк, алга таба карарга кирәк, артка түгел. Артта безне ишекләр бикләнгән, артка караган кешенең киләчәге юк. Бүгенге көн белән яшәп, алга планнар корырга кирәк. Минем киңәшем сезгә шундый. Тагын бер соравым бар иде сезгә. Менә балалар турында. Балалар инде минем олы балам хәзер инде уже яшьмер, яшүсмер чорында. Менә ул инде әз генә тавыш күтәреп эндәшсәң, әз генә замечаниеләр ясасаң, ул инде уже мине гаепләргә, син мине алып киттең семьядан дигән уже шундый Сүзләр ишетелә башлады. Ә менә ул баланы ничек кенә тынычландырып, нинди сүзләр әйтим микән мин аңа? Үсмерлек чоры ул күчеш чоры. Алар үзләрен зур кеше итеп хис итәләр. Алар әле зур кеше түгел. И кечкенә бала да түгел. Шуңа күрә бу вакытта э, бик нык сездән таләпчәнлек үзегезгә, сабырлык сорала. Чөнки бала белән сөйләшергә кирәк. Аларга кем дә булса бер кеше авторитет була. Или ул әти-әни, или ул туганнар, или ул абыйлар, или дуслар. Ну, дуслар инде зуррак, аннан зуррак булса. Алар белән дуслашырга кирәк. Киңәш сорап, Зур кешедән киңәш сораган кебек сорарга кирәк. Менә шулай эшләсәк ничек булыр микән? Шулай итсәң син ничегрәк уйлыйсың? Менә шулай шунда барсак, шулай итсәк, үзең шулай булсаң, үзеңнең фикерен әйтеп бетерергә түгел, аңа үз фикерен дәвам итәргә. Менә мин шулайрак уйлыйм, ә син ничек уйлыйсың? Менә шулар шулай эшләгәч, шулай килеп чыккан. Ниндидер э, аларга пример күрсәтергә кирәк. Киңәшләрне теге э, бәйләп түгел, мәҗбүри түгел, э, дустың әйткән кебек. Мин шулай сезгә җавап бирәм. Сезнең киңәшләргә колак салырмын һәм инде кайтып, уйлап, тагын бер кат үлчәп, алдагы тормышымны сезнең киңәшләрне кертермен дип уйлыйм. Рәхмәт.
Чибәр булып кына матур булып булмый икән шул. Йөз матурлыгын төрле кеше төрлечә аңлый. Э, киң күңеллелек, шат йөзлелек, кешеләргә мәрхәмәт күрсәтү, менә ул матурлык дип саныйм мин үземчә. Алдагы героебыз Лилия сөйкемлеләрнең сөйкемлесе, чөнки ул оста куллары белән калган төрле тукымалардан бик матур әйберләр ясый. Һәрбер тегүченең киемнәр теккәннән соң тукымалар кисәкләре кала. Бәзләр, ситецлар, драплар, кожа кисәкләре кала. Менә шушы кисәкләрдән бик күп файдалы әйберләр тегәм. Мин сезгә бүген ябалак дигән уенчык ясап күрсәтәм. Мин аңа кесәләр тегермен, аңа пультлар салырга була. Мин халатлар теккәч, минем бик күп кала. Калдык пустыклар. Менә бәяз кала, ситец кала. Мин алдан әзерләдем детальләрен. Менә төп өлеше, кесәсе, канатларын кисеп куйдым һәм күзләрен ясап куйдым кисеп. Тәпиләрен һәм борынын. Хәзер без эшне башлыйбыз. Кесәсе матуррак булсын өчен касай бейка кисеп куям. Менә лентаны беркетеп бетердем. Кесә әзер, хәзер аны тоташтырабыз төп детале белән. Кесә барлыкка килсен өчен беркетеп куябыз. Ике строчка ясыйбыз. Кесә әзер, хәзер күзләрен беркетәбез. Зигзаг белән текеп чыгабыз. Бер күзен тегеп куйдык, хәзер икенчесен. Минем ике балам бар. Аларга шулай ук бик матур киемнәр үзем тегеп кигезәм. Магазиннардан алган юк. Менә күзләр тегелде, кашларын беркетеп куярга кирәк. Ябалакның Кашларын беркеттек, күзләрен беркеттек, хәзер борынын ясыйбыз. Менә монда бер катлаулы эше була. Канат каты булсын өчен без менә шундый тукыма алабыз. Хәзер кисеп куябыз аның эченә. Сул ягыннан тегәбез һәм аннары әйләндерәбез. Әйләндерәбез һәм төп өлешенә беркетеп куябыз. Менә ничек матур була, килеп чыкты. Канатлар матур басып торсын өчен мин строчка ясап куям. Бары тик ялкау булмаска кирәк. Менә шундый матур әйберләр иге ясап куярга була. Хәзер бу безнең бите, ябалакның бите, аның эченә тутырырга кирәк була. Хәзер без аның Артын тегеп куябыз. Ябалакның колакларына менә шундый матур кисточкалар ясарга кирәк. Менә ничек матур чыга безнең карагыз әле. Колаклары. Икенчесе колак. Энәләрен алып куябыз. Синтепон тутырабыз хәзер. Бу шурыннары калмасын. Бүтән кирәкмәгән калдык пустыклар тутырырга кирәк. Калган тегелмәгән өлешен кул белән тегеп куям һәм матур Тәпиләрен беркетеп куярга кирәк безнең ябалакка. Максатыбыз пульт сауты ясау иде. Хәзер мин аңа пультлар салам. Килеп чыктымы? Хәзер сезнең пультларыгыз югалмас. Сез дә ясап карагыз.
Матурлыкны берәүләребез табигатьтә күрсә, икенчеләребез беренче мәхәббәттә ди. Ә өченчеләребез исә инде аны туган илендә әти, әнисе, янәшәсендә таный.

Матурлык нәрсә ул? Матурлык ул эчке сәламәт булуда. Ә инде билгеле, безнең бүгенгесе тормышта хатын-кызларның зур проблемалары сюлилит. Антисюлилитный массаж ул билгеле төрле способлар белән ясалырга мөмкин. Антисюлилитный массаж, менә безнең гәүдәләр авыр, менә күреп торабыз. Авыр, Монда инде ашауны ярату дигән хис хатын кызның күренеп тора. Бу моны бетерү өчен бер айда яртысын киметергә була. Ике айда гел бетерергә була. Шуның өчен комплексный дип Массаж гына түгел, комплексный лечениены күздә тотып, менә шушындый бар бит. Бу һәрбер хатын-кызга самомассаж итеп кулланыла торган прибор. Аякларда да, гәүдәгә дә моны тигереп, шушылай телевизор карагандамы ул, ял вакытындамы, шушының белән үз генә Шкып дип әйтәм инде мин. Аласы икән. Шуның 5 минут. Мучага кергәнче. Мучага кергәнче. Тәнең кызганчы. Аяк өлешләренә. Әгәр дә инде сүлелеп ул ул жир дип әйтәбез. Тәнгә кереп урнашкан икән, аны ныграк басасың икән, ул бит әле авырта да ул. Шуның өчен авыртырга ярамый аны. Шушлай әз-әз генә, әз-әз генә шушлай итеп. Тәннәр җылынганда Җылынган вакытта мучага керер алдыннан, парнойга кереннән алдыннан шуларның әйбәт һәрберсенең файдасы бар. Күп сәбәпләре бар. Баш ризык кына түгел. Гормональный хатын-кызның нарушение. Аннары соң э, безнең хатын-кыз чире гинекология буенча чирләрдә аның ише э, целлюлит формаларын китереп чыгаралар. Ә инде ул Стреслар безне. Анарысың движение әз булу. Ул гиподинамия безнең тормышта ул теге стресс вакытында хатын кыз онытылып китеп ике конфет урынына бер килоны да ашап ташларга мөмкин. Ничек кенә бетерергә икән дигән уй туя. Ул шушылай гына баскачтын безнең Монда ниндидер тавыш биргән кебек була нидә эчебездә. Һәрбер урынга менә аның сизеп торам, кулымны тигердем, йөрәк типкән кебек тибә. Бу зур нәрсә. Бу знак бирә, безнең кишечникларга знак бирә, сигнал бирә, шли башлык дип әйтә ул. Шли башлык диге. Бит кишечникларга да әллә нәрсә кирәк түгел, шушлай әкртенләп Шушылай һәрбер нине шушылай әкртеннән массаж ясау, аларның барсы да файдалы, файдалы. Кул белән менә шушылай һәрбер органга шушылай итеп массаж ясап, биегән формада китерү, алар барсы да файдалы. Беренчедән шушылай һәрбер урынга массаж шушылай әкертен генә ясасак, икенчедән, билгеле, хәзер башлыйбыз нәрсәгә? Менә шушылай күреп торасыз, әйбәт. Кирәк, кирәк дип тора ул. Нинди генә движениеларны да эшләсәк тә, ул миңа ярый, ярый дип әйтергә. Ни өчен шулай ди? Бу мускул түгел бу. Бу мускул түгел бу. Бу алып ташласы нәрсә бу? Аны алып ташла. Шул нәрсәне аны ничек кенә булса да шушылай иттереп Движение белән аны массаж ясарга кирәк. Ә инде билгә шушлай, шушлай. Һәрбер кешедә массажга йөрергә мөмкинлекләре юк. Мөмкинлекләре юк. Шулай булгач та сез ризыгыгызны тәртипкә китерсәгез, шул мин әйткәнчә биесәгез, мин сезгә спортивный форма киеп Йөгерергә чыгыгыз дип барыгызны да чакырыр идем. Бүгенгесе көнне күпләр аны аңламыйлар. Әмма ләкин йөгерергә кирәк, зарядкага барга кирәк, фитнес-центрга барга кирәк. Монда хәзер приборлар җитә. Һәрберсенә әз генә снарядка килеп, үзегезгә растяжка ясыйсыз икәс, сез аларның аларның барысы да үзегезнең эшеңгә барысы да файдалы. Күреп торасыз, күреп торасыз. Әйдә, әйдә, ди, әйдә, ди. Бу нәрсә микән? Бу нәрсә микән, ди бит. Кирәге юк миңа, алып ташла, ди. Шулай булгачтан, массажистка гына түгел, яткан кешегә дә үзенә әйтергә кирәк. Чынлап торып та, файдасы тисен әле, миннән чыгып китсен әле дияргә кирәк. Аны ясаганнан соң, менә шушылай иттереп аны растягивать итәргә дә әз генә. Шушылай һәрбер ясагансын, шушылай растягивать итәсең икән, шушылай иттереп. Аларның барсы да файдасы ки. Мин Америкада бик таза апага 10 көндә, 10 көндә шушылай формага китердем. Ул э, сезгә әйткәнемчә, минем рекомендацияләр буенча эшләп, Шушылай массаж ясап, үзен матур хәлгә китерде. Спортивный мазьлар бар. Аның ниндидер менә лечебный гына түгел, разогревающий мазьлар күп. Шул мазьларны си мына монда шушы авыр жир дип әйтәм мин. Шуңа сөртәсез дә, полиэтиленовый юабасыз да, шул килеш. Киясез дә спортивный костюмыгызны йөгерергә чыгасыз.